Oňmadyk duşuşyk. Magtymguly zamanynda Amyderýa boýlarynda Buhara medreselerinde köp okan Nyýazguly halypa adynda bir ulama bolanmyş. Ol adam Halaç raýonynda soň Penni taraplarda medrese açyp, ders berip, köp sanly soplar saklar eken. Magtymguly şahyr hem şol taraba gidýän kerwenler bilen dakylyşyp, öz eşegini münüp, Nyýazguly halypa gol bermek üçin gidenmiş. Şahyr baranda sopularyň bolýan ýerinde myhman jaýda galmaly bolýar. Agşam oturyşykda sopular munuň näme maksat bilen gelendigini bilip, ertesi pirlerine habar berýärler. Bir eşekli gökleň şahyry saňa gol bermäge gelipdir, diýýärler. Nyýazguly halypa bolsa, özüni göreýin hem diýmän, oýlanman, Bize olar ýaly eşek münüp, şahyrçylyk edip agzyna gelenini samrap ýören adam gerek däl. Biz olar ýaly adamyň goluny almarys. Gidibersin! diýýär. Magtymgulynyň ýüregi möwj alyp joşýar. Kagyz galam alyp bilmezmiň diýen goşgusyny ýazyp piriňize beriň, diýip, sopulary uzadar-da, eşegini münüp, öz ýurduna gaýdar.
Bilmezmiň? Galam alyp, namany gönderdigim bilmezmiň? Efsun urup, hüthüti inderdigim bilmezmiň? Arş üstüne galdyryp, mündürdigim bilmezmiň? Dört gije, üç gün alap, diňdirdigim bilmezmiň? Eşek münüp Isa dek ýellirdigim bilmezmiň? Mejnun kibi sährada ýyglaý-ýyglaý gezdigim, warka kimin Gülşadan ölüp, umyt üzdügim, joşgun berip yşk ody, gaýnap-gaýnap gyzdygym, Gözüm ýaşyl merjen deý, düzüm-düzüm düzdügim, şibli kimin bir dagy ýandyrdygym bilmezmiň? Hüt-hüt kimin pereňden çyn-maçyna bardygym, bag içinde bulkisyň saçyn açyp gördügim, Süleýmanyň tagtyndan sözläp habar berdigim, Guş gonsun diýip başyma, Bilbil heňin gurdugym, Çarşenbe gün çäş wagty, Gondurdugym bilmezmiň? Surahynyň arkasynda, Mejnun gurdy jadyny, Bismilla diýip başlady, Çagyrdy ussadyny. Hakdan gaýry bir kimse eşitmedi dadyny, Kyrk kaşyk nagra çekip, şugla urdy oduny, Göz ýaşymdan suw alyp, söndürdigim bilmezmiň? Şirwan hanyň söwdasy, ne ajaýyp söwdadyr, Gyllan bu ýan agdyrsa, kyýamat gün ryswadyr. Ýüz ýigrimi sap gürläp, her sapda müň guwwadyr. Aşyklyk bir joşgundyr, akmaz, daşgyn derýadyr. Bir jurgadan kyrk aşyk, gandyrdygym bilmezmiň? Ýetilmemiş şunkarym, gamyş ganat, ak türpek. Dünýä meni taýdyrdy, bir ýanym etdi gurpak. Pelek, alwaýyn bular, tartar, gan goýmaz toprak. Her tikenden ýüz gussa, her kyrk gülden bir ýaprak. Dagy daş eleýip, öndürdigim bilmezmiň? Magtymguly aýdýar, Dokuz pelek zöhresi, ýedi ýyldyz gardaşy, Aýyň, Günüň parasy, Nury didäm ýagtysy, Ak gözümiň garasy, Aby zemzem çeşmesi, Safa, Merwe arasy Süleýman dek ähtimi syndyrdygym bilmezmiň.
Nyýazguly halypa Magtymgulynyň bu goşgusyny okap gören badyna, Wah, elimize şunkar guşy düşer eken, arman ony uçurypdyrys! diýip, sopularyny şahyryň yzyndan iberýär. Sopylar Magtymgulynyň yzyndan ýetip, Seni pirimiz çagyrýar, yzyňa dolan! diýýärler. Magtymguly, Ok kemandan çykandan soň, yzyna gaýtmaz! diýip gidiberýär.